कटिया सब धरे हे कीड़ो सबके कठी हे अट्टे गोड़ा के बाली फरे हे तेकरा बारी झाड़ी में नहीं जाए आ ई हमरे बारी में भे देखी तो घीड़ा कटे सानी आई देखी जिमनी के खा गए धा की करू नहीं करू करते कटे तरा भय बाबूजी हाँ हम कन्या जाए छियै अंगना जा चांगना अखन तो ड्राइवर के लगा केला आज समूह वाला आबऽ वाला है तै लागी जाए पड़ते ना तू कोनो कर्जा उठेने छ

हिनकर बेटा कहिया पठेतै रे नहि पठेतैन कोनो गारंटी है लेकिन कर्जा वाला के तऽ ब्याज बढ़े है ना तीन टका ब्याज ले है आ हिनकर बेटा महीना के बीस हजार पठाबे है तऽ ओहिसँ कर्जा सधतै बाबूजी तहन काम नहीं करे बेकूफी वाला गाँवे घर के कर्जा ठीक होए है ई बैंक में एक दिन लेट भए तो नहीं तऽ दिक्कत भऽ जाए की ए बाबूजी घर के गार्जियन हम छियै तै लागी हमरा दिमाग से चला दैत ई बीच में टांग नहि अड़ाबैत केना करबै नहि करबै हम जानै छी कनिया हमर बाते नहि बुझै है जा घरके गार्जियन छ तऽ अपना मनसँ करऽ बादमे जेना होतै तेना कहैत रहिए गे माय गे माय एहि कोढ़िबाके कहलिए ये आइ किस्ता है के जेना ने तेना पैसा भेज देब आ से ई फोनो नहि अभी तक उठाबै हम कथी करू कोइ नहि ढौआ दै केना कऽ के हम किस्ता आइ पुगेबै से नहि जानि सर होतै अबैत आ घुर घुर कऽ जाइत होतै आइ हम किस्ता नहि देबै तऽ मौगी सब हमरा बेइज्जत बेइज्जत कऽ कऽ धऽ देतै हम कथी करू नहि करू है कनिया चमेली कनिया हाँ कथी भेल हे कनिया कहलिए एगो मौका सम्हार दा ना हमरा बड़ जरूरी है ए कथी सम्हार दू दीदी कहू ना हे कनिया आई हमरा किस्ता है कहली ओह बारह हजार रुपया हमरा सम्हार दा ना हमर घर वाला पठेते तो तोरा द देब जब औकात नहीं रहे है तो किस्ता पर पैसा कैला उठा ले छिया घर घर छिछाइल फिरे छिया हे कनिया कैला एहन बात बजे छा हम तोरे भरोसे किस्ता उठेने छियै बेगरता लगै तऽ केकरा के नहि सम्हारि दही टोल पड़ोस में अहाँ सब के नहीं सब दिन के आदत बिगड़ गया है उहे सर हाथ नहीं सब पैसा उठा के द दे है आना दोसर कोई रहते नहीं तो देबो न करती आ कई दिन आयल छी हमरा जे पैसा मांगे के लागी हे नहीं देब के मन है तो नहीं दा लेकिन ओहन बात सब नहीं बाजा तोरे भरोसे हम नहीं ऋण कर्जा उठेने छी हम अपना भरोसे उठेने छियै जाइ छियै कतौ खोजे लेबी की तो जाओ न कत खोज लेबी त कला टोकली हमरा से केहन के टोकि देलियै जी कहू की बात सर हमरा लोन लिए के छलै केना होतै ए ए लोन के लेल हाँ सर लोन के लेल भऽ जेतै लोन एना करू समूहमे आउ अहाँ अपना परिवारके लऽ कऽ आ लोन भऽ जेतै परिवारे के लऽ के एबै तऽ होतै हमरा बहुते नहि हेतै नहि नहि ई जेंट्स समूह नहि छै महिला सब टोला के एकजुट भऽ कऽ एकटा समूह बना कऽ आ ओहिमे समूह जे खोलै छै ओहिमे लोन भेटै छै एगो बात कहू तऽ सर महिला सब समूह उठाबे है लोन उठाबे है तऽ सधाबे है मर्दबे जब मर्द के जरूरी पड़े तो अहाँ सब कैला नहीं दे छी कौन पॉलिसी चलाबे छी अहाँ सब यौ सर एना नहीं हो कि सिस्टम से एक सिस्टमे अनुसार काज कर पड़े छै महिला सब मान के चलू पंद्रह टा महिला एक समूह भेले ओ सब घर में रहे छै आ मर्द के बात कहे छै तो ओ बाहर बाहर रहे छै देश विदेश रहे छै काम धंधा करे छै महिला सब एकजुट भ के आ में ओहि हिसाबसँ लोन होइ छै सर अहाँके बात हम समझ गेलियै महिला समूह जेहने चलबै छियै तेहने अहाँसभ मर्दो समूह चलाउ कैलाकि मर्दो सभके पैसाके जरूरी रहै छै ने यौ ए भगवान साफ अहाँ बेकूफ छी पढ़ले छी कि अहाँके बीस बेर कहलियै अरे मर्द सब बाहर रहै छै अहाँ सब दिन समूहमे आबि सकै छियै नहि ने आबि सकै छियै महिला सब घर पर रहै छै एकजुट बना कऽ हम जे ब्याज लिया जाइ छै लोन जे लेने रहै छै तऽ ओ ब्याज टाइम पर ओ सब दै छै किया किया कि सब घर पर रहै छी अहाँ सब घर पर ही रहै छी ने अच्छा सर नहीं पिताओ नहीं पिताओ ओहने हम कह दिली अहाँ के यदि होते तो ठीके रहते लेकिन अहाँ सबके सिस्टम नहीं नहीं तो कोनो बात नहीं आ कहलिए कतऽ जाइ छी अभी अभी नोचपुर मालूम है ने हाँ, यार। हाँ, नोचपुर जा रहल छी वही टोल पर हेते सर हेते चले छी ठीक से एमे पिताए वाला बात नहीं छै बुझलिए दिमाग खराब बुझे नहीं सुझे आ आहे कनिया हाँ सर कखन का आवे है बेसी टाइम नहीं भ गेलै आठे बजे के टाइम रही कि जाने के लिए आई कैला लेट बदल के ए, साढ़े आठ भ गेलै अभी तक कथी कहू हम त भातो चढ़ेने छी हमर भातो रहि जेतै आ ये भौजी भनसा क कहती तो नहीं होत ये बौआ अहाँ नहीं बुझै छियै टाइम पहिले पूघे के चाहिए ना डोंड लग जाय है उधर हम चढ़ले छोड़ देले चिल्लाबत रहलियै प्रणाम सर नमस्ते सर प्रणाम प्रणाम सर नमस्ते बड गर्मी छै ने आयो सर आबे में अते लेट केला कह देलिए की कहू एकटा मूर्ख आदमी रास्ता में भेट गेल ग की उहे टाइम लगा देलकै सब गोटे तैयार भऽ कऽ आयल छी ने हँ सर नहा सोना कऽ पूजा पाठ सब कथू कऽ के आयल छी खाइ पी कऽ सब कथू भेलै भेलै हम आइ लेट छी की अच्छा जल्दी जल्दी नाम बोलू पैसा निकालू आ हम चलै छी कनि इर धरू तऽ हँ झबरी देवी बारह हजार पाँच सय लाउ तऽ सर, आइ हमरा बुते पैसा नहि व्यवस्था भेलैए। दू-तीन दिनके बाद हमर घरवला पठैतै नहि तँ ऑफिसमे जा कऽ बुझा आएब। हे! अहाँ सभ तँ की नाटक हबे? लोन लिअ खालमे गिड़गिड़ा कऽ लोन लऽ लैत छी। नहि सधा भऽ सकैत छी तँ कए लैत छी लोन। दिमाग खराब कऽ लिअ। एहि टोलामे फेर एहिसँ मुँहमे अगिला बेरा एहने नाटक भेल रहए। पैसा निकालू जल्दी। ऊ नहि चलत।

यौ सर, कैल ओते डाँटै छी बिचारी कऽ, आइ पैसा व्यवस्था नै भेलै तऽ एक दू दिन मे भऽ जेतै ने, आ कहिते तऽ हब ऑफिस मे जाकऽ पुंगा देब। है चुपू अहाँ। अहाँ बीच मे टप टप करै छी। अहाँ देबै पैसा ओकरा खातिर? निकालू पैसा अहाँ। हम थोड़ी लेने छी से ऊ लेने हेतै ऊ ऊ। तऽ अहाँ चुप रहू ने। समूह मे की सिस्टम है? हमरा नै था हम फर्स्टे जुड़बे करै छी से। चुपू मुँह बंद करू। फुलमतिया देवी के है? हाँ सर हम ओकर बेटी छियै पैसा ला बुआ इक्कीस हजार रुपया बनी छौ हाँ मम्मी दऽ के गेलै नानी गाम कहलकै हे देने जतू ने दऽ दिए तो अइयो अइले घर तो पैसा लऽ के आबक चाही ने अच्छा कोनो बात नहीं हम चले छियो संगे संगे हमरा पैसा दे होते सर रखने छी चलू ने समेली जी जी सर अहाँ के तो किस्ता कहो नी एनी ओनी रहे छै आई पंद्रह हजार रुपया निकालू कहलिए सर अकाउंट में छिते है तो ओना से काट लेबे तने हाथ घर पर देखे कोन जरूरी है अच्छा ठीक छै ठीक छै बहुत नीक बात सर हमरा ढौआ मांग करऽ के है भऽ जेतै भऽ जेतै कते रुपया चाही सर पाँच लाख रुपया पाँच लाख गे माय गे माय ओते ढवाई कथी करतै पाँच लाख रुपया लऽ कऽ अहाँ की करबै सर मुर्गा फार्म खोलबै ठीक छै ठीक छै पाँच लाख रुपया अहाँके मांग भऽ जेतै सब ओकरासँ पूछै छी सब कोइ सहमत छी कि नहि एकरा पाँच लाख रुपया चाही नहि सर हम सहमत नहि छी आइ जे बैठ खाऊ की तू काले सहमति नहीं छी गई कथी हमर टोल पर उसका पुताऊ नहीं छी से तू हे टा एगो छी हैं? आ ई बांक बा तोर खरीदल छी हां तोहर मुंह देख के दे हां सुंदर होता हमर मुंह नहीं सुंदर इतने ढौआ ए रुकू रुकू रुकू अहाँ सब झगड़ा केला करै छी ना एगो बात कहू तो सर ओकर साई कमाई बीस हजार के महीना आ पाँच लाख रुपया उठे तो कथी अपना गाँव घर से तिरताय आ तोहर साई कथी करोड़ो करोड़ो छापे हो पैसा छापे वाला मशीन हो हां पैसा हमरा पुगबे छै गदिया के गदिया त हम जे पैसा लेबे त अपना डर हो बोल लेबे ना हम जे ऋण लेबे त हम फर जेबे ना कि तू फरिया देबी जट्टा पट पर बीच में बोले छी न मिलते लडुआ तले तू छी गार्जियन तू बैंक वाला छी तोर मुंह पुरखी चलता या सर हमरा पीत चढ़े एकरा समझाओ एना छै कि समूह में सब गोरा के सहमति चाही सब गोरा के साइन चाही तभी अहाँ के पाई मिलते एक गोड़ा अगर कहलक नहीं दिया कहे तो अहाँ के पैसा नहीं मिला कोन ठीक सर एकरा हमरा से दुश्मनी होतै आ ई जानबूझ के एना करे है त हमरा पैसा के जरूरी है त अहाँ त बात बुझबै न सर तो हाँ कहबी कि नहीं कहबी हम नहीं कहबो त नहीं कहबो कुछ भी त जतो मज नहीं कहबो नहीं कहबी नहीं कहबो अपने मन नहीं कहबी अपने मन नहीं कहबी हैं बाप रे ई तोरा तखनी हम सुनू ना झपड़ी जी मना छोड़ा दिनु छोड़ा दिनु

हाँ ए भौजी ओकरा दुनू के छोड़ा दिनो झगड़ा त मार देतू ओकरा देखे छी छोड़बै छी त हमरो मारे ला दौड़ै कहूँ हमरो मारब तब देखे छी छोड़ दियो ए छोड़ दियो भौजी ए हाथ ना तो जो मार दो ए छोड़ा ना दियो बाप रे बाप बाप रे बे बे, मर जेतै बाप रे ई तऽ मर्डर भऽ गेलै हम तऽ मर्डर केसमे फँसा भाग दे हमरा हम तोरी मर गेलै गमा के क्यों बा ई बुझाई हमरा आज घरे चल गेलो पैसा दे सके जाओ बाहर बिजली हाय भागि गेलै ये भोजिए एकरा दाँती उठा के- लागि गेलै बुझाइए बौआ उठा कनिया उठा उठा गा पेट खाओ कि बिजली गा पाई खाओ कि ना तन तोरा भाई के खाई पाओ गा निर्लज्जी बिजली केहन छले गा